Inselmilkom jena Karl Kembri nilqakom għal edizzjoni speċjali ta' Antenni Suspettużi fej se nitkellmu dwar il-memorja ta' Defni Karwana Galizja. Defni li nqatlet f'dan ix-xahar sitt snin ilu biex inkunu eżatt fis-16 ta' Ottubru 2017. Miħaj għandi lil Klera Zoppardi, awtriċi u kollega tiegħi fuq il-Kumitat ta' Pen Malta. Claire ħejjiet ktieb speċjali li se jitnieda nhar it-Tnejn, 9 ta' Ottubru huwa ktieb Tifkira. Ktieb ta' versi, poeżiji minn Malta u barra minn eh, madwar għaxar pajjiżi differenti, miktuba speċifikament sabiex ma ninsewx. Ma ninsewx li sitt snin mill-qtil tagħha għadha ma seħħitx ġustizzja ma' Daphne u mal-familja tagħha. Ma ninsewx li sitt snin minn meta tpoġġiet il-bomba fil-karozza tagħha, il-mafjużi u l-kriminalità organizzata għadhom qed jorqdu fl-istess sodda mal-uffiċjali ta' Kastilja fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru b'impunità assoluta. Ma ninsewx li l-korruzzjoni rampanti li kixfet Daphne għadha għaddejja bl-iktar mod sfaċċat bl-iktar mod offensiv fejn il-Prim Ministru innifsu qed jiskuża l-Ministri u l-awtoritajiet korrotti taħtu. Ma ninsewx li r-riformi meħtieġa, kruċjali sabiex ikollna verament il-protezzjoni tal-ġurnalisti, il-kittieba u l-attivisti, kif ukoll il-protezzjoni tal-libertà tal-kelma, għadhom fil-friża għaliex il-Prim Ministru Robert Abela ma jridx imexxihom. Claire, dan huwa ktieb importanti li ħdimt fuqu inti flimkien ma' Mirjam Kalleja Xo, kollega oħra fuq Pen Malta, bħala monument letterarju għal Daphne. Għidilni żjed fuqu. Ekku, Karl, nibdew billi ma ninsewx, ġifiri dan il-ktib Pen Malta ħasset il-bżon li tamlu għaliex irridu nuru li Defni Karwana Galizja ma ntesitx, irridu nuru li x-xogħol kollu li għamlet ma għamlitux għal xejn. Sewwa, irridu nuru li għadha magħna. Eh, inti poġġejt ħafna klim sabiħ ta' ġurnalista li jint u f'daw il-versi hemm ħafna klim sabiħ daqs tiegħek u iktar hemm imma forma ta' poeżija. So ġifieri flok bil-mod ġurnalistiku eh, tiegħek ħanajtek dawn huma issa poeżiji. Imma tajjeb li nfakkar Karl minn fejn ġi propja dan il-proġett għaliex sena wara il-qtil ta' Defni Meta l-attivisti kienu qed imorru kuljum quddiem il-qrati Maltin u jpoġġu x-xemgħat u l-fjuri u r-ritratti tagħha. U kuljum l-awtoritajiet kienu qed ineħħuhom, sewwa u nerġgħu. Ordni tal-Ministru Owen Bonnici, ħalli nsemmu eh, n-nies. Eżatt, ġifieri din bdiet isseħħ ta' kuljum. Pen International ħassew il-bżonn li allura jagħmlu monument li ma jitneħħiex. jagħmlu monument li jibqa' għal dejjem, li ħadd ma jista' jiċċensurah, ħadd ma jista' jiġi u jiddikjara le hawnhekk ma jistgħux ikun hawn fjuri jew le hawnhekk ma jistax ikun hawn xemgħat, sewwa. Ehm, u minn hemm ħarġet dis-sejħa l-poeti barranin issa anke nsemmu xi ftit eh, minnhom li hemm f'dan il-mafkar f'dan il-ktieb. Eh, u tellawhom online. Sawa, ma dik kienet l-ewwel ħaġa li deret, l-ewwel versi li deru bħala mafkar li vera jistgħu jibqgħu hemm ħadd ma jista' jikkanċellhom, ineħħihom. Eh. Eh, u mbagħad minn hemmhekk Pen Malta ridet tikkontribwixxi għal dan il-monument, dan mafkar da tribut insejħulu li trid, ehm, u ħarġet is-sejħa għal poeti Maltin. U kif il-fatt kellna numru ta' poeti Maltin li kitbu biex il-poeżiji tagħhom biex jidħlu f'din il-ġabra. F'dik il-fażi, Karl, tajjeb li nsemmi wkoll lil Lizzie Eldridge li kienet magħna miegħi u ma' Miriam u għamilna dik ix-short listing ngħidulha le, ġifieri l-għażla ta' liema naħsbu l-aħjar poeżiji jidħlu f'din il-ġabra. U mela ħejjejna l-ġabra u l-ġabra vera ttellgħet online. Għaddew is-snin issa sadanittant u s-sena l-oħra Pearl Malta ħasset li għandna bżonn xi ħaġa iktar tanġibbli issa, xi ħaġa li mhux biss qiegħda online imma xi ħaġa li ħa tibqa' f'idejna. Allura għedna iva tajjeb mela dawn il-poeżiji għandna nippubblikawhom ħalli Pearl Malta jkollha anke l-ewwel pubblikazzjoni tagħha u bix-xieraq fis-sitt anniversarju mill-qtil ta' Daphne u biex xieraq tribut sewwa lil Daphne Caruana Galizia. Minn hemm imbagħad applikajna l-fondi, ħadna l-fondi tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, jien u Mirjam editjajna sa din id-darba mhux għażilna biss, mela editjajna l-poeżiji anke xi poeżiji ġodda kar li kienu ntbatu lil Pen Malta daħlu wkoll fil-ġabra eh, u nhar it-tnejn sa fl-aħħar issa ħannidu din il-ġabra.
U
kemm qed nitkellmu madwar poeżiji u poeti eh, minn madwar eh, id-dinja? Numru ta' poeżiji ġifieri għandna xi 64 faċċata, bħala poeti, bħala pajjiżi għandna minn 10 pajjiżi differenti, L-ikbar huma l-Maltin, imma għandna numru ta' Irlandiżi, Ingliżi, Ġermaniżi, għandna l-Isloven, kittieb ċelebri Novak, Boris Novak, għandna mill-Kroazja, mill-Awstralja, mill-Friżlandja, mill-Portugall, ġifieri iva, hemm numru sabiħ ta' poeti li qed jiktbu Karl. Qisni ppruvajt nikkategorizzhom mela għandna numru ta' poeżiji li huma dwar il-mument, il-ġurnata, sewwa. Eh, per eżempju, Novak jagħmel xi ħaġa vera sabiħa jqabbel dan il-mument ma' logħba tal-billiards. U l-persuna l-eli li ħadd tolqot il-boċċa jew l-lik jew xi sejħula, jisa dik il-persuna li qed tistenna biex tafas il-bomba. ħalli tisplodi l-bomba. Mela hemm numru ta' poeżiji dwar il-ġurnata, dwar il-mument, dwar Ottubru, dwar il-jum 16. Umbagħad hemm numru ta' poeżiji dwar Defni li qed jiċċelebraw lil Defni, Defni bħala eroj ukoll. U hemm numru ta' poeżiji Karl interessanti ħafna dwar Malta, dwar il-mod ġdid nistgħu ngħidu ta' kif se nibdew nirrakkuntaw l-istorja ta' pajjiżna. Li nbidel f'daqqa waħda għax sar Malta ta' qabel il-bomba u Malta ta' wara l-bomba. Mhm.
Malta qabel u wara defni. Eh, eh, dik hija r-realtà li qed niffaċċjaw li hija wkoll ħaġa sabiħa mens milli qed tajt inti li min ipprova jsikkitha fil-verità qajjem dulluvju ta' vuċijiet minn madwar id-dinja li wis probabbli qatt ma tkellmu dwar Malta jew forsi bil-kemm kienu jafu fejn hi Malta. Eh, imma eh, naħseb dan il-mafkar huwa parti wkoll minn dak il-proċess li nkomplu ngħidu bil-garġi kollha li għandna dwar din is-sitwazzjoni, defni n-nuqqas ta' ġustizzja imma anka il-kontinwazzjoni, il-konsistenza li għandha li għandna fil-korruzzjoni fin-nuqqas ta' libertà, libertajiet tal-kelma, tal-espressjoni. Claire, kif jistgħu s-semmiegħa jakkwistaw kopja ta' dan il-ktieb? Eh, mela, nhar it-tnejn hemm it-tnedija, eh, u inti żgur ħa tagħti iktar dettalji dwar it-tnedija, ġifieri min imur għal din it-tnedija jista' jixtri kopja minn hemm. Eh, mill-bqija il-ktieb u ħajkun ippubblikat mill-Klabb Kodba Maltin u allura jista' anka jibgħat lill-Klabb Kodba Maltin u nittama li ħajkun fil-ħwienet ewlenin, Karl. Ġifieri ukoll.
Ekku, fil-fatt, grazzi Claire, grazzi ħafna ta' din eh, l-ispjegazzjoni kollha. Infakkarkom il-ktieb se jitnieda nhar it-tnejn 9 ta' Ottubru fis-7 nofs ta' filgħaxija fil-Grand Hotel Excelsior il-Florjana. Hija pubblikazzjoni ta' Pen Malta u Mitzi Books, eh, Klab Kodba Maltin, flimkien ma' Pen International u bilajnuna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Eh, nimmaġina eventwalment wara tnedija wkoll nies jistgħu jikkuntattjawna bl-email u nkunu nistgħu eh, nkellmuhom dwar kif jakkwistaw kopja. Però nħeġġu n-nies jattendu, nħeġġukom eh, tattendu tirreġistraw kull ma tidu tagħmlu tirreġistraw l-interess tagħkom billi tibatu email lil admin at midseabooks m i d s e a books